Na khensa ku va mi langute channel ya matimba ya manana ya mali leti YouTube channel kombela mi subscribe ku channel hi kota ku kula ku fana na ti channel letin'wana eh ni la ku vulavula hi lexi red room red house se eka siku ra namuntlha ni ta vulavula hi timhaka ta mfenhe eh. Vo tala va ta ti vutisa ku why masiku lama u kumaka ku tele ngopfu ku fene hi yona yi tirhisiwaka ngopfu ka ri khendla khendla or ka ri tsamba tsamba loko ni famba ni ni endla vulavisisi ka vanhu lava tivaka leswa ri khendla khendla. or ka tin'anga tin'anga ta straight a ni tin'anga ta ma-card bokisi tin'anga ta straight leyi nga ta mi byela ku ri khendla khendla ri dangerous swinene hi mhaka ya swona swona swo u nga pfuki swi ringetile na siku na rin'we evuton'wini se timfenhe minkama yo tala. Vanhu lavawani va ri yi pfumela xin'wana na xin'wana lexi yi rhumiwaka xona fene loko a yi teka kwale nhoveni ende fene a yi fani na swiharhi swin'wana mi kuma mi ta teka mi tirhisa swona that's why mi kuma ku vanhu vo tala va tirhisa tinyoka swimanga ti na tona timfenhe van'wani masiku lama ku tirhisiwa na makondlo cause leswiya swi simple ku va i communicate na swona i swi lerisa ku swi endla swilo swo karhi. swo fana na feni feni a ni ma swi ku most of the time yi hanya ku fana na hina tin'wani ti dya swakudya swo fana na swa hina ti dya tibanana ti dya malamula ti dya xinkwa ti dya everything lexi xi nyikaka ya dya se loko mi tirhisa yona mi va mi ri mi mi mi mi ri na lucky yi kulukumba ngopfu ku ri rifumo ra n'wina ri kota ku famba hi ku hatlisa van'wanyana va ti rhuma ku famba ti ya ti ya teka timali ta vanhu ti ya ti ya yiva timali ta vanhu. no yiva lomu tixopeni swi ya hi ku i rhuma ku ya yiva kwihi na ku va ti famba mi kuma ku ya famba yi ya yi ya dlaya munhu a ku na lava swin'wana hi swi vitana ti-hitman munhu a famba a a rhuma yona u famba u ya dlaya swin'wana mara mina ni ta kota ku nghena ka business leriya kumbe ni ta kota ku kuma thendara liya na yona va va va va yi tirhisa ngopfu yona ni nge yi mixini tinxaka to karhi hi ku ni nga ta nghena enghozini. Masitoko vo tala laha South Africa hi kwihi laha mi kuma ku ku dume ngopfu ku va ku dlayiwa ku laviwa ti business swo fana na mathekisi ti tender swo hambanahambana se mi kuma ku va teka yona va tirhisa yona yi ya as xifaniso xa munhu loko yi ya le as xifaniso xa munhu yi fika yi dlaya munhu luya. va ta lava va lavini mi nga heta vo ma twenty years thirty years mi kha mi lava ku munhu loyi a nga dlaya swimanimani a yi n'wi kumi na sweswi kumbe swi vheta swi helela moyeni swi nga twali no twala swi nga tiveki no tiveka maphorisa va endla mihlolohloho leyi ya vona hinkwawo mi kuma ku van'wana hi ra na na na na valavisisi va le xihundleni va famba hi lavisisa ku mani a nga dlaya munhu wa ka yena or i mani a fambaka a ya onhela mi kuma ku hi nga n'wi kumi. na vanhu lava mi kuma ku va xavisa xavisa va tixopoxopo va ti tirhisa too much mi kuma ku xopo hi leyi na huma twenty years yi kha yi rhanga ku se tshama ku tshuka na siku na rin'we mara munhu yaloye a nga se tshama a yi ra security va kuma tona mi kuma ku i tirhisa tona n'wina loko mi fika laha mi fika mi vona ingaku ko va munhu ivi mi tlhela mi nga yi so tifeme vanhu lava va ti tirhisa ngopfu. that's why mi kuma ku na na na na na tingati ta kona u kuma ngati ya kona mi kuma ku ku fike ku endleka something va ku a ku ri na swi nga tanga tani laha a hi swi vonangi no swi helo hi vone mikondzokondzo ya munhu la kasi hi xona xikanyana lexiya se tifene vanhu lava a va ti tirhisa ngopfu va yi rhandza ngopfu ene vanhu lava ri khendla khendla hi ku yi simple a yi hluphi no hlupha ntsena. na khensa ku va mi langute channel ya matimba ya manana mali ku channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana dankie.